Azat ýoda, azat ýoda, atlanalyň-a, atlanalyň. Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwuyte dragii turkmenistanci! Soňky döwürde bize yzly yzyna Irmän arman adamlar ýüzlenýäler Bine şugun banka bankdan pul almak üçin şugun men şol nobata duran bolsam innik aýyň ýigrimisine maňa nobatym ýetýär diýýäler adamlar diýmek şu pully mesele gaty tolgundyrýar milleti pul ýok Ýurduň içinde pul ýok. Banklarda pul ýok. Bu döwlet nähili, muň ykdysadyýeti nähili? Nämäň esasynda muňa zatlar bolup bilýär? Bu ýerasty, ýerüsti baýlyklar bilen nädip bu giden baýlyklary ýerine düzüwini ulanyp manat getiribilenler näme üçin biz öz halkymyza aýlygyny bermäge ýada çagalaryny bir daşary ýurda pul geçirmäge näme üçin biz mümkinçilik döredibilenok men muny şu oňaryşyma görä häzir size biziň çeşmelerimizden gelen habarlar bilen sizi tanyşdyraýyn bu bolan zatlar Şü haranda Berdimuhamedow ýurt başyna geleni bäri nähili derejede şü esasam diktatura diýilýän döwletiň özi ol bir neme tebigy taýdan hakyky bolmaly döwlet dolanşygy däldi dolananşygy däldi Sebäbi eger-de kimde kim bar-a şol Ýolbars patyşa diýlen, Korol lew diýlen kinony gören bolsa, şol taýda gowşak ýa-da hakyly pes ýa özüni oňurmaýan ýolbars şol syrtlanlar bilen bile ýaşamaz bolýar. Ol syrtlanlar bilen onuň paýlaşmaly bolýar, olara içini ynanýar. Ol daş-töweregini, tebigaty ynanýar. Şol syrtlanlaryň deregine diktatura ýolbaşçylygy gelende, şonda şu ilki bilen-ä BMHM, Milli howpsuzlyk ministrligi diýlen edara gaty täsin edara özem bir düzüwli ýurtlarda ol bolmalam däl ol aslynda seretseň diý onnoň içeri işler ministrligi onnoň ýaňky beý prokuratura diýä onnoň beý kazyýet diýä Bulaň hemmesi şoňňalak. Ýöne balyk başyndan çüýrýär, şoň üçin eger-de diktator özi ogurlyk edýän bolsa, dogan-garyndaşlaryna ogurlyk etdirýän bolsa, onda näme, eşek eşekden galsa, gulagynam kes, guýrugynam diýleni bolýar. Her kim elini ýetiren ýerinden goparýar. Ine, men size bir bu gezek kiçiräjik mysal getireýin-de. Siz hemmäňiz eşidendiňiz, ine, geçen ýyl bi Nowatow diýdi, onnoň Iskender Müllikow diýdi, aýrly. Bi şulaň hemmesi öz arasynda gyrlyşyp ýören millet. Ýöne Iskender birbada güýje girende, ol prokuratura, beýleki, hemmesine güýje girende, edil şo wagt Bu haramdagyň bajysy Gülnabat diýilýän oňa neme bir gökçeli bir oglany sen şuny al diýýär. Seň şo taýda näme ogurlygyň egriligin bolsa prokuraturada beýlekide şu oglan kömek eder diýip Annaberdi diýilýän oglany berýär. Oň düzüwli familiýasyny bilýänem ýok, oň suratyny görenem ýöne Annaberdi şol Annaberdi Basyrly bolup. Basym mata edip bilen işi ol başda gelende ot ýala ol ondan hemmesi çekinýärdi isgendere çenli çekinýärdi ondan ýaňky bi annaberdi gelşinärä bi halyýew diýip o wagt neme bardy ýaňky bi genprokuror bardy ona ýaňky halatnost diýip bir geleňsizlik diýip ona küştün kakdy ondan Edil şo döwürde-de bir otuza golaý prokuroram tutdy bi. Yzly-yzyna şeýle bir dogumly ýapyşyp, bir üýtgeşik iş görkezdi, bulary basyp, tutup, Aý, berekella diýdirdi. Berekella diýdirip-de, onnoň ýaňky bi indi özi arkaýnaşdy-da, bu-da bir ýerden ahyry pul gazanmaň ýoluny gözledi. Özem mana bu goýulanda Milli howpsuzlyk ministriniň şu ykdysady ýaňky bölüminiň başlygy edip goýdular muny. Nirede ykdysadyýetde näme bikanunçylyk bolýan bolsa şo zatlara jogap berýän adam boldy. Ol MHMA-nyň ýaňky ýolbaşçysyna-da kän gulak asanok. Ol öz başyna şeýle şoňa hukuk berlen adam şeýle işledi, şony an ewert diýilýär. Eden işi näme bi işledi işledi bir zada üns berdi. Diýeli şo wagt bi iki müň on ýedinji ýylyň töwereginde şo wagt manat Bir dollar, aý bir üç manat, dört manat, dört ýarym manat töweregidi. Ine, pikir ediň, bütin Türkmenistan boýunça diýeli bir günüň içinde bir million dollar pul gerek. Bir million dollara üç ýarym million manat berseň, Ine, ýerine düşüp duran zat. Ol gaznadan ýaňky, diýmek, Merkezi bankdan bi ýöne çykarylanok. O taýda bi ýaňky Merkezi bankyň işgärleri, şol konwertasiýa bölümiň başlygy, ondan ýaňky bi neme Milli howpsuzlyk ministrligiň bir adamsy, prokuraturadan garaz komissiýa hökmünde Çykarýarlar bir million manat, dogrymy? Emma bu bir million manat çykansoň, şo ta şondan soň ol ahyry kime gitmeli? Ony esasy alýanlar ýaňky kim bi täjirçilik edýän bolsa, biznesmenler bolsa, bular işleýärler esasy. Näme, biz bu ol ýöne bir adamlar näme ýüz dollar, iki ýüz dollar bilen oňýan bolsa, Bular diýeli şol Russiýadan ýa-da Türkiýeden, diýeli Dubaýdan, ondan-mundan näme bir gerekli zatlary bolsa, harytlary bolsa, diýeli elli müňlük ýa ýüz müňlük ýa bäş ýüz müňlük bolsa, umumy şo güni şol ýaňky şolara näçe pul gerek bolsa, şony çykarýarlar. Näme etdi bu Annaberdi diýilýän? Syn etdi. Ýaňky eger-de dört ýarym manatdan alybilýän adam bolýan bolsa, şoňa bir million dollar çykarmaly bolsa, alýa-da sekiz ýüz müň dollar çykarýa. Sekiz ýüz müň dollar çykarýa bu ýeten aga. Sebäbi talap talap her harydyň nyrhyny çözýä. Talap güýçli boldugyça Ol harydyň nyrhy galýar. Talap peselensoň, nyrhy peselýär. Indi ýaňky bir million dollarlyk talaba sekiz ýüz müň dollar çykan bolsa, diýmek, ony dört ýarymdan däl-de, diýeli, altydan, bäşden Hä, ýaňky Palýa. Alýan kim ony? Ony ýörite adamlar bar. Diýeli, Marden-ä Begenji Gnil diýip biri bardy. Ýa indi Aşgabatda, bag, her welaýat boýunça şol ýaňky Palýan mana pul bir millionyň ýerine sekiz ýüz müň dollar gitdi. Şuny synlap, ýaňky Annaberdi diýilýän oglan garaz gitdigiçe bi mewj aldy bi. Iki ýarym million dollar çykarmaly bolsa, şoň ýerine iki million dollar çykarýar-da, ahyry şoň döwrüne iki müň on ýedinji ýyllarda şol ýaňky dollar ýigrimi-ä, ýigrimi bäş-ä ýetdi. Garaz, diýmek, eger-de bir million dollary alypdyr-da, şol indi ýaňky Merkezi bankdan, ýaňky bi, e, nämeden getirýär, çykarýarlar muny. Bir million dollary alýarlar-da, Üç ýarym million manada goýýarlar. Nä bir million dollar ýapyk. Bank üçin ýapylan mesele, çözülen mesele. Aňyrda ýigrimi milliona-da satýarlar muny, ýaňky gara bazaryň nyrhyndan. Indi ýigrimi milliondan üç ýarym million aýyrýaň, şoň goýmalyň nyrhyny goýýaň-da, on alty ýarym million galýar. Alty ýarym milliona ýaňky bu zatlary araç alýar o taýda. Annaberdi diýilýänem ýaňky ne taýýarja. Bäş ýüz müň dollar on million jübüsini salýada ýalla sarow maliki. Ine korrupsiýaň ýolun tapyp haram pul gazanýan ýoly şol bu bir ýylyň içine üç ýüz altmyş bäş gün günde bir million dollar çykyranyna bäş ýüz müň dollar gazananyny bir giden ol her kimiň göterjek pul däl ol. Eşden bolsaňyz gören bolsaňyz bilýänsiňiz köpiňiz. Muny yzarlap başladylar, bi näme, bi bu näme boluş, bu nähili beýle nyrh galyp barýar diýip ýaňky. Haramda Berdimuhamedow aljyra urýar bärde, bi bi näme boluş diýýär-de ýaňky, bi nemeden, bi Isgenderden Isgender Müllükowdan soraýar, Bu näme boluş, hany bol dessine tap muny, näme edýänem bolduň diýip, Isgenderem ýaňky öz işgärlerini gysýar. Arasynda bärde şäheriň bir prokurory bardy Sapar diýip, ýaňky bir ýigit, ol ýaňky bir altynjy bölümiň başlygy. Bu ahyry bir ýerden yzarlýada bu ýaňky gelýädä şu näme bolýanam bolsa konwertasiýa gelýä bu ýaňky nemeler bilen maslahatlaşýa bu nemeleri gyssa urýada şol konwertasiýa bölümiň başlygy şol ýaňky şo taýdan ahyry pul çykýamy pul çykýa pul çykýan bolsa näme üçin o taýda ýeterlik derejede däl şol Onuň bu nemäni tutýar? Kommentasiýa bölümiň başyny tutýar-da, muny ünli realok ýenjeýärler muny. Ýaňky bi MWD-niň nemesinde. Şu aýagynyň aşagyna çenli taýak bilen urup-uryp, ýaňky galyp bilmän aşagyna siýip duran etdiler muny. Odandan ahyry bar-a men meni Annaberdi öldür, bilse ahyry men öl ýöne men öl ölenden gowy däl diýip, ýaňky eden şuny Annaberdi etdirdi diýip boýun alýar. Şo wadyň özünde bular dessine ýaňky Altynjy bölümiň başlygy gelýärde bi Milli howpsuzlyk ministrligiň ýörite ykdysady bölümiň başlygyny tutýarda getirýär. Munam dessre ýola salýarlar. Munam öldür ýalyk ýenjärler-de boýnandyrdýarlar. Onuň bi ýaňky bi alyp satar bi nemeler bar ýaňky dollar dollarçylar. Bularam ýaňky bularam ýekän ýekän getirýär bulaňam baryny görensiňiz çykarandyrlar görkezendirler ýaňky bi. Özem bu bolan iş iki müň on sekizinji ýylyň özem orazaň iň soňky güni ýaňky konwertasiýa bölümiň başdan öldür ýalyk ýenjip boýun aldyrdyk yz ýanyndanam ýaňky bi Annaberdinem getirýärler ondan müň ozal näme tutup Haýsy adamlary basan bolsa, ondan bu tutunan adamlardan görkezýär-de, ine, bu ýaňky muň eden ogurlygy dört million dollar bolsa, şony bir million dollar edip görkezipdir, ýa şoňa meňzeş. Garaz, ahyry ýaňky şol bal tutan barmagyň ýalar diýilýän ýagdaýa ahyr bulaň hemmesi, bular hemmesem nebsiniň eşegi. Şol ýigrimi bäş manada dollary ýetiren Annaberdi. Tutulyp basylýan-a şu wagt özem şu Annaberdi diýilýän oglan wagty işlände medal alan adam şol-aý gowy işleýäň berekella diýip.

Onnoň ýaňky bütin millete-de görkezdiler. Bi haramda Berdimuhamedow muny hamalaý näme, korrupsiýa bilen men göreşýän diýen bolýan Nurwelin hakykatda bal kedermen çüýrýändir. Özi edýämi, bularam hemmesi edýär. Isgenderem şoň üçin soň, muny soň men yzly-yzyna ýuwaş-ýuwaş nesip bolsa ine bi indi gürrüňi başlap ýaňky pudaklaň arasynda, onuň ýurt içinde bu manatlaň galşyny, ine bir kiçiräjik şü size maglumat, şol nähili şol üç ýarym, dört ýarymdan duran Dollar nä şol ýigrimi bäş manda ýetendigini ine edilen emelini ahyry aýtdyk düşündirdik şol bankdan çykan zat şeýle oýnuň üsti bilen ahyry ýigrimi bäşe ýetýä muny görkezdiler düzetdik etdik emma welin bärde ýaňky haramdagyň özi tagam tapda Tagam tapdy-da, bir-de ýuwaşlyk bilen indi bu zatlary ýola salyp ugrady. O-da indi ýurduň içindäki hemme ýerde dollar ýuwaşlyk bilen ýene-de şo nyrha golaýlyga ugrady. Ony nesip bolsa men-ä indiki sapar çykyşymda bu zatlar nähili edilişini, näme üçin bolýanyny, näme üçin Russiýetde, Türkiýede ýa be ýanky bi ýene-de bi neme başga döwletlerde bi Türkmenistanyň Manatlary halta-halta ýatyr. Näme üçin bolýar? Kime göre bol? Oň näme täsiri bar? Nähili ykdysady ýaňky bikanunçylyk, ykdysady taýlaryny haýsy bikanunçylygyň üstünden, haýsy jenaýatlaryň üstünden edilýänini nesip bolsa-da indiki sapar şony gürrüň bererin nesip bolsa.